Imma fost il-ħtijiet u n-nuqqasijiet u tant ħażen ieħor, hemm ukoll id-dnubiet ta' dawk li huma miexja fit-triq it-tajba. Dnubiet li min jagħmel ħaqq bir-reqqa imaqdarhom għax jonqsu mir-regola tal-perfezzjoni, u fl-istess ħin ifaħħarhom minħabba t-tama tal-frott għall-li ġej, kif wara ż-żbul jiġi l-qamħ. Naraw ukoll għemil ieħor li qisu ħtija jew nuqqas, iżda mhuwiex dnub, għax la jriex lilek Alla Sidna, u lanqas lis-soċjetà tal-bnedmin. Bħal meta wieħed jikseb xi ħaġa siewja ħalli jinqeda biha meta jkun jeħtieġha u ma jkunx ċert jekk kisibhiex biex jaqta' xewqtu biss. Jew bħal meta wieħed li għandu s-seta' kif imiss jikkastiga lil ħati bil-ħsieb li jsewwi triqatu u ma jkunx ċert jekk dan għamlux għax xtaqlu l-ħsara. Jiġifieri hemm bosta għemejjel li l-bnedmin iħossu li mhumiex ta' min jaqbel magħhom, waqt li huma approvati bix-xhieda tiegħek. U hemm bosta oħrajn li l-bnedmin ifaħħruhom waqt li x-xhieda tiegħek tikkundannahom. Għax sikwit jiġri li l-għemil inħarsu lejh b'mod li ma jaqbilx mal-fehma ta' min jagħmlu u maċ-ċirkustanzi taż-żmien moħbijin għalina. Iżda meta inti, bla ħadd ma jkun jistenna, f'daqqa waħda tordna ħaġa mhix tas-soltu li forsi fl-imgħoddi kienet ipprojbita, ukoll jekk għal xi żmien ma turiniex ir-raġunijiet tiegħek u l-ordni tiegħek, ma jkunx jaqbel mal-patt tas-soċjetà ta' xi wħud mill-bnedmin. Min jiddubita li aħna għandna nobdu meta s-soċjetà ġusta tal-bnedmin hija dik li taqdi lilek? Imma hieni min jagħraf li l-ordni jkun ġej minnek. Għax kulma jsir mill-qaddejja tiegħek, isir jew biex jintwera x'inhu meħtieġ illum, jew biex il-ġejjieni jitħabbar minn qabel. Jien ma kont naf b'xejn minn dan. U għalhekk kont niddieħaq b'dawk il-qaddejja u profeti qaddisin tiegħek. Jien kont niddieħaq bihom. U swili biss biex int tiddieħaq bija. għax qajla qajl u bla ma ntbaħt ħallejt lil min iwaqqagħni f'dawk il-ħmerijiet sa ma emmint li t-tin meta jinqata' u s-siġra ommu jibku biki tal-ħalib. Imma jekk xi ħadd mill-qaddisin tagħhom jiekol tina li mhux hu imma ħaddieħor ikun ħati tal-qtugħ tagħha, huwa jagħġinha fl-istonku tiegħu, u fost tnegħid u talb u tifwieq, man-nifs tiegħu joħroġ minnha anġli u saħansitra farkiet minn Alla. Dawn il-farkiet ta' Alla l-għoli u l-veru kienu jibqgħu marbutin fil-frotta li kieku l-irbit tagħhom ma nħallx fl-istonku u bis-snien tal-magħżul qaddis. O jiena l-imsejken! Emmint li aktar għandna nħennu għall-frott tal-art milli għall-bnedmin li l-frott isir għalihom. Jekk wieħed bil-ġuħ, mhux manikew, kellu jitlob xi ħaġa biex jitrejjaq, il-bukkun li jingħatalu kien ikun qisu ġie kkundannat għall-mewt. Int middejt idek mill-għoli u ħlistni minn dan il-għammieq ta' dlamijiet. Waqt li ommi, il-qaddejja fidila tiegħek, kienet tibki għalija quddiemek aktar milli l-ommijiet jibku fuq il-ġisem mejjet ta' wliedem. Għax fl-ispirtu tagħha, permezz tal-fidi li inti tajta, hija rat il-mewt tiegħi. Inti smajta, mulej. Smajta. U ma warrabx minn qudiemek id-dmuħ tagħha li kien jixxerret u jsaqqi l-art taħt għajnejha kull fejn kienet titlob. Inti smajtha. Għax minn fejn setgħet ġietha dik il-ħolma li farraġtha biha u li warajha aċċettat li tiġi toqgħod miegħi u taqsam f'mejda waħda miegħi fid-dar? Hija l-ewwel ma riditx, għax kienet tistmerr u tobgħod l-iżball midgħi tiegħi. Qist tħajlet li kienet wieqfa fuq travu tal-injam u rat żagħżugħ kollu dija u ferħ riesaq lejha u jitbissmilha fil-ħin li hi kienet imnikkta u qalbha maqsuma. U hu staqsieha x'kienu d-dwejjaq u l-biki tagħha ta' kuljum. Mhux biex ikun jaf, iżda biex jgħidilha kelma ta' ġid, kif bosta drabi jiġri. U hi weġbitu li kienet qiegħda tibki t-telfa tiegħi. Imbagħad wissieha biex isserraħ rasha Qalilha biex tħares sewwa, ħalli tara li fejn kienet hi, kien hemm jien ukoll. Hi ħarset u rat lili maġenbha wieqaf fuq l-istess travu. Min bagħtielha din il-ħolma? kont int, it-tieba li tista' kollox. Int li lqajt ix-xewqa ta' qalba li tieħu ħsieb ta' kulħadd daqskemm ta' wieħed waħdu u tieħu ħsieb ta' wieħed daqskemm ta' kulħadd f'daqqa. U minn fejn kienet ġejja din l-oħra wkoll, jiġifieri li meta qaltli x'ħolma kellha, u jien għamilt kemm stajt biex infissirielha fis-sens li aktarx hi ma kellhiex taqta' qalbha li għad tkun bħali. Le, weġbitni minnufih, u bla tlaqliq ta' xejn, għax dak iż-żagħżugħ ma qallix fejn ikun hu tkun int ukoll, iżda fejn tkun int ikun hu wkoll. Nistqarr quddiemek, Mulej, dak li niftakar kif nista' niftakru llum u li jien qatt ma ħbejtu, li din it-tweġiba li tajtni permezz ta' ommi mqajma, qanqlitni wisq aktar mill-istess ħolma tagħha. Hi ma tħawdet xejn bit-tifsira falza, imma qisha vera li jiena tajtha. Minnufih rat dak li kienet qatt trid tara, u li jiena ma rajtux qabel ma qaltli bih hi. dik il-mara twajba, biex titfarraġ fid-diqa li kellha. Fil-ħolma tagħha tħabbrilha sa minn żmien twil qabel, il-ferħ li kienet se ġġarrab wara bosta snin. Għax għaddew kważi disa' snin li matulhom odost f'dak il-ħama fond u fid-dlamijiet tal-qerq. Bosta drabi għamilt ħilti kollha biex noħroġ minnu, imma bqajt nodos dejjem iżjed ġo fih. Dik l-armla twajba, safja u qaddisa kif tħobbhom int, issaħħet fit-tama iżda ma għejjietx tibki u titniegħed, u l-ħin kollu fit-talb tagħha baqgħet ixxerred dmugħha għalija quddiemek. It-talb tagħha wasal għandek, u madankollu lili ħallejtni ndur u nitqalleb f'dak id-dlam. Niftakar, u rrid insemmi, tweġiba oħra li tajtni f'dik il-ħabta. Hemm ħafna ġrajjiet li se nħallihom barra, għax irrid inħaffef biex nasal f'dawk li qed jafsuni l-iżjed biex nistqarrhom. Bosta ġrajjiet oħra ma niftakarhomx. Tajtni mela tweġiba oħra permezz ta' saċerdot tiegħek, Isqof, imrobbi fil-Knisja u mħarreġ fil-kotba tiegħek. Dik il-mara talbitu biex jindenja ruħu jitħaddet miegħi, jurini l-qerq tal-iżbalji tiegħi, ibedni mill-ħażen u jallimni s-sewwa. Hekk kienet tagħmel kull darba li tiltaqa' ma' xi ħadd jinqala' tajjeb għal dan. L-Isqof ma riedx. U wera kemm kien għaqli tassew kif stajt nifhem aktar tard. Qalilha li jien kont għadni iebes għat-tagħlim. Għax il-għaqda tiegħi ma' dawk l-eretiċi kienet ħaġa ġdida għalija u neffħitni. kif ukoll għax kont diġà qbadt xi kwistjonijiet żgħar ma' bosta wħud li ma kinux imħarrġa biżżejjed u waqqajthom kif hi stess kienet qaltlu. Ħallih għalissa, qalilha. Biss itlob lill-Mulej għalih. Il-qari jiftaħlu għajnejh u waħdu jara x'inhu l-iżball tiegħu u kemm hu ikrah. U żied jgħidilha li hu wkoll fi ċkunitu kellu x'jaqsam mal-Manikej, għax ommu tqarrqet minnhom u telqitu f'idejhom, u kien mhux biss qara iżda wkoll ikkopja, tista' tgħid, il-kotba kollha tagħhom. Imbagħad, bla ma ħadd ħa qaqa' miegħu jew fittex ifehmu, waħdu ntebaħ kemm dik is-setta kienet ta' min jaħrabha u għalhekk ħaraba. Iba qed tisimgħu. Iżda ma riditx toqgħod bi kwieta. Anzi bit-talb u b'ħafna biki kompliet tissikkah biex jarani u jitħaddet miegħi, sa ma fl-aħħar dejqitu u kważi telfitlu sabru. Ħallini, qalilha, għax żgur daqskemm int żguraw li l-iben ta' dan id-dmugħ kollu ma jistax jintilef. Kif sikwit kienet tgħidli hi stess, hija u titħaddet miegħi. Dan il-kliem ħaditu bħallikieku nieżel mis-sema. Ftuħ tar-raba' ktieb. Jgħallem f'Tagaste u Kartaġni. Dawk id-disa' snin, bejn it-dsatax u t-tmienja u għoxrin sena ta' għomri, qaddejniehom nitħawdu u nħawdu, nitqarrqu u nqarrqu, mitlufin wara ħafna ġibdiet. Fil-pubbliku, minfuħin bina nfusna, konna nxerrdu t-tagħlim hekk imsejjaħ liberali. Fil-privat, bi twemmin fieragħ, konna nitħarrġu f'reliġjon tal-isem biss u frugħa f'kulma nagħmlu. Fit-tagħlim, ħsiebna kien fit-tifħir vojt li l-poplu jagħti biċ-ċapċip tal-idejn fit-teatru, f'konkorsi ta' poeżija, f'gari għall-kuruni tat-tiben, f'wirjiet ta' bluha u f'ġibdiet bla rażan. Fit-taħriġ reliġjuż konna nfittxu li nissaffew minn dan il-ħmieġ kollu billi noffru ikel lill-magħżulin u qaddisin, kif kienu jsejħulhom, ħalli fil-mitħna tal-istonku tagħhom jibdluhulna f'anġli u allat li jagħtuna l-ħelsien. Din hija t-triq li kont qbadt u mxejt fiha flimkien mal-ħbieb li kont inqarraq bihom u nitqarraq bħalhom. Il-kburin u dawk li intadek ma xħettomx mal-art biex tisħaqhom għall-ġid tagħhom jistgħu jiddieħqu bija kemm iridu, Alla tiegħi. Imma jien xorta waħda nistqarrlek il-għajb tiegħi għat-tifħir tiegħek. Agħtini l-għajnuna, nitolbok, u ħallini issa ndur dawra bi ħsibijieti mat-triqat żbaljati tiegħi tal-imgħoddi u noffrilek sagrifiċċji b'għajjat ta' ferħ. Għaliex jien, x'jien għalija nnifsi mingħajrek ħlief mexxej lejl irdum? U mqar issa li nħoss nifsi kti. Jiena x'jien jekk mhux wieħed li jerda' l-ħalib tiegħek u jitgħajjex bik, ikel li ma jitħassarx. U x'inhu l-bniedem hu min hu bħala bniedem? Ħa jiddieħku bina l-qawwija u s-setgħana, imma aħna d-dgħajfa u msejkna nfaħħruk. F'dawk is-snin għallimt ir-retorika, jiġifieri kont inbigħ is-sengħa li biha wieħed jagħraf jitkellem u joħroġ rebbieħ. Iżda f'din il-ħidma jiena nnifsi kont mirbuħ mill-ġibda għall-glorja. Imma kif taf int, Mulej, jiena dejjem għażilt li jkolli dixxipli tajbin u tajbin tassew. Bla ma nqarraq bihom kont ngħallimhom kif iqarrqu, mhux biex jgħarrqu lil min hu bla ħtija, iżda biex xi drabi jeħilsu lill-ħati. U int, o Alla, mill-bogħod rajt it-tama tiegħi taqa' fiż-żlieq u toqgħod tnemnem fost ħafna duħħan, dik it-tama li fit-tagħlim tiegħi kont innissel f'dawk li jħobbu l-frugħa u jfittxu l-gideb kif kont nagħmel jien. Matul l-istess snin żammejt mara miegħi li ma ntrabatx magħha bi żwieġ hekk imsejjaħ leġittimu għax fittixtha f'xegħla merwla u bla għaqal. Iżda waħda biss kelli, u bqajt fidil magħha. Din ir-rabta għallmitni ħaġa li jiena stess għaddejt minnha, jiġifieri li l-ftehim regolari taż-żwieġ bil-ħsieb tat-tnissil tal-ulied ma għandu xejn x'jaqsam mal-ftehim magħmul bi mħabba żienja bejn tnejn li kontra qalbhom iġibu t-tfal fid-dinja Għad li dawn meta jitwieldu jġegħlu lill-ġenituri jħobbuhom. Niftakar ukoll li darba fettilli nidħol f'konkors ta' poeżija teatrali. U wieħed li ta' parsi jaqra l-ġejjieni, staqsieni xi ħlas nagħtih biex irebbaħni. Weġibtu u għedtlu li kont nistmerr u nobgħod it-tbassir moqżież tiegħu, u li ma kontx se nħallih joqtol dubbiena waħda minħabba fija, anqas kieku kellu jrebbaħni kuruna tad-deheb li ma titbiel qatt. Għax fis-sagrifiċċji tiegħu kien se joqtol xi annimali biex b'din il-qima jsejjaħ fuqi l-għajnuna tad-dimonji. Iżda, O Alla ta' qalbi, mhux f'ġieħ is-safa tiegħek warrabtu dan l-għemil ħażin. Kont għadni ma nafx inħobbok, għax ma kontx naf naħseb f'raġġi ta' dawl li mhumiex ħerġin mill-iġsma. U r-ruħ li tinkaram għal stħajjil bħal dan. Xi tkun tagħmel ħlief titbiegħed minnek u tmur tistrieħ fuq ħwejjeġ b'oħra tagħlef l-irjieħ? Jien ma rridx li jsir sagrifiċċju lid-demonji għalija. Tassew. Issa mbagħad kont noffrilhom lil nifsi b'sagrifiċċju permezz ta' dak it-twemmin fieraħ. Għax xi jfisser nagħlfu l-irjieħ jekk mhux inpaxxu lid-demonji billi bl-iżbalji tagħna nagħtuhom gost u nġagħluhom jiddieħku bina? Minħabba f'hekk ma qtajtx għal kollox milli nitlob il-pariri ta' dawk iċ-ċarlatani li jsejħulhom matematiċi għax dawn la kienu joffru sagrifiċċji u lanqas jitolbu lill-ispirti biex ibassrulhom il-ġejjieni. It-tjieba tabilħaqq Nisranija twarrab u tikkundanna bilħaqq kollu dan it-taħriġ. Mulej. Tajjeb li nfaħħruk u ngħidulek, Ħenn għalija u fejjaqni għax dnibt kontra tiegħek. Mhux sewwa ninqdew bil-maħfra tiegħek biex nidinbu iżjed, imma jeħtieġ niftakru li l-Mulej qal, Ara, Issa fiqt. Qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilekx xi ħaġa agħar. U sar qawwi u sħiħ. Imma dawk jagħmlu minn kollox biex jeqirdulu saħħtu u jgħidulu, Il-marda tad-dnub ġiet fuqek mis-sema u ma tistax teħles minnha. u ġejja minn Venere jew minn Saturnu jew minn Marte. Fi kliem ieħor, iridu jgħidu li l-bniedem tad-demm u l-laħam u minn tna mkabbra ma għandux ħtija. Il-ħtija hi ta' min ħalaq is-smewwiet u l-kwiekeb u qassamhom. U dan min hu ħliefek, Alla tagħna? Kollok ħlewwa u għajn tal-ġustizzja li trodd lil kulħadd skont għemilu u ma twarrabx qalb maqsuma u sogħbiena. F'dik il-ħabta kien hemm raġel mimli dehen. Jinqala' ħafna u magħruf wisq fil-mediċina. Billi kien il-prokonslu, ġie qegħedli b'idejh stess fuq rasi marida il-kuruna li rbaħt fil-konkors. Dan ma għamlux bħala tabib, għax mard bħal dak li kelli jien ħadd ma jista' jfejqu, ħliefek, li tieqaf lill-kburin u tagħti l-grazzja lill-umli. Forsi int ma ssoktajtx tgħinni jew waqqaft il-fejqan ta' ruħi, anki permezz ta' dak ix-xwejjaħ. Jien sirt aktar ta' ġewwa miegħu, u sikwit kont noqgħod nisimgħu medi. Kliemu kien fih x'tiżen u jgħenni, qawwi u ħaj, mingħajr tlellix. Minn dak li għedtlu, intebaħ kemm kont mogħti għall-qari tal-kotba ta' dawk li jbassru mill-kwiekeb u b'imħabba ta' Missier fetaħli għajnejja. u qalli li kotba bħal dawk ma kellix xi rridhom. Biex ma noqgħodx inxerred għalxejn fuq frugħat il-ħsieb u x-xogħol meħtieġa għal li hu siewi. Qalli li hu wkoll kien tgħallem dik is-sena. Hekk li f'żgħożitu ried iħaddimha biex ikollu biex jgħix għax ladarba seħħlu jifhem lil Ipokrate, kien iseħħlu jifhem dawk il-kotba wkoll. Iżda mbagħad warrabhom u ta ruħu għall-mediċina. Mhux għal ħaġa oħra ħlief għax ra kemm kienu tassew qarrieqa u ma riedx li raġel sewwa bħalu jaqla' ħobżu billi jqarraq bl-oħrajn. U żied jgħidli, Inti għandek xi jżommok wieqaf fost il-bnedmin, għandek ir-retorika, u qiegħed tixħet għaqlek fuq dan il-qerq għax trid int, mhux għax tinħtieġu biex taqla' x'tiekol. U għalhekk imissek iżjed toqgħod għalli qiegħed ngħidlek fuqu jien, li ħabrikt ħafna biex nitgħallmu mill-qiegħ u nagħmlu l-mezz waħdieni tal-għajxien tiegħi. Imbagħad staqsejtu x'inhi fil-fehma tiegħu r-raġuni li jseħħ ħafna mit-tbassir li jsir permezz ta' dak l-istudju. Weġibni kif seta', u qalli li jaħbat hekk skont iċ-ċirkustanzi mxerrda 'l hawn u 'l hinn fil-ħolqien. Qalli li jista' jiġri li bniedem u hu jaqra l-paġni ta' wieħed poeta jiltaqa' ma' vers li jkun jaqbel b'mod tal-għaġeb ma' dak li jkun għaddej minnu hu. Ħaġa li l-poeta qatt ma jkun qalha jew waqgħet fi ħsiebu. U ssokta jgħidli li għalhekk mhux ta' min jistagħġeb jekk ir-ruħ tal-bniedem, bla ma tintebaħ x'inhu jiġri ġewwa fiha, tħoss bħal qawwa ogħla minnha, iġġagħlha tgħid dak li jkun jaqbel sewwa sew maċ-ċirkustanzi u l-għemil ta' min imur jistaqsiha xi ħaġa. U dan mhux għax tkun trid hi, Iżda għax jaħbat hekk. Int ridt li dak ix-xwejjaħ jagħtini dawn it-twissijiet. Jew tajthomli int minn fommu. U hekk fassaltli f'moħħi l-pjan tal-mistoqsijiet li kont għad irrid nagħmel lili nnifsi. Iżda matul dak iż-żmien, la hu u lanqas l-għeżeż ħabib tiegħi Nebridju, żagħżugħ mill-aħjar u tar-ruħ, ma seħħilhom idaħħluli f'rasi biex inwarrab dawk il-kotba minn idejja, minkejja li ħabibi kien isibhom tad-daħq u jwaqqagħhom kollha għaċ-ċajt. L-awturi tagħhom kellhom setgħa aqwa fuqi u kont għadni ma sibt ebda xhieda ċara kif xtaqtha jien li bla tlaqliq xejn setgħet turini li tbassir imfittex mingħand l-astrologi kien jinzertalhom mhux bil-ħila u s-sena tagħhom imma x'ikunu xortihom tajba